Eh, seche moko aneno matek ya malas. Koro ma to awach nang'o yawa? Dhako kirito maber to dhako wiya weya kendo yani dhako chalo nade yawa? Seche moko dhako dhira ga nono gadieri. Irito dhako maber kabisa, irite maber. Pisi twang'one ma, pis gik mane nyaka e siandane. seche go iyudo ka pis otenga atenga molok mane pis ong'ielore ang'iela ot en iyudo ka ong'ielore ang'iela ot oyuore ma ot sa ka sa i omolo to gona sim ndi kendo omolo to nyisa malas reti reti dhako cha dhi wuok to ma to koro wach matek manade ni yawa Yaani dhako ohero chode. Dhako ohero chode. Dhako siko mana ka en wendo saa te gi dho odhiambo taska. Dhako en wendo saa te. Osiko mana ko wuok ka odhi cham gweno kama kama. Koro molo gochona ni dhako no dadhi. Dafundo gige nadhi. Anyisi ni raja rateng' seche moko jarateng' en ng'ara aracha. Bedo kama tek adieri. Yaani seche moko piny bedo na ma dog dhiera nono. Arit dhako machal nadi gadieri. To chode to kisebedo ni ichako chodo to ng'e ni ikri ne ibo chodori seche te. Ichodo kijuk iwit koni, ichodo gi bike iwit kucho, ichodo gima ma ibo chodo nyaka lepeni te nyaka kamis. Ichodo gima mora. Kiseikori ni chode, in e chode, nyaka ikri ne chodo gima mora ma in gi dendi, ichodo. Mano ema iluongo ni chode. Ichodo gima mora ma in gi dendi. Koro dhako ni en pache be ler aler adieri. Ok apar ni pache ler. De pache ler, dine ok otimo timno. I, awuoro yawa. Ma, ma wach marach manade ni? Hmm. Gocho to nagocho ne ng'ane ni mondo oring omak dhakono kapok dhakono odhi. To ma koro dhakono otimo tim kwero machal nade ni yawa? To atema atema reto, adhi ane dala. Kopo ni ayudo ka dhakono pod nitiere kanyo, to ang'e maler ni dhakono gigena to ok obi dhigo. Ere odhi adhiya oba, oba to gigena to kik odhigo. Yawa, weche moko an an seche moko ji rateng' bedo marach, aseti gi dhakoni karito arita dhakoni mondo dhakono obed dhako ma ji e gweng' nyalo neno kaka arito chiega. To dhako weya seche te, awuoro weche moko makoga chunya. Apenji. Mama were. Mama ni koko oyarengo ka ko ringo ko dio ko. Sani sani.
Sani.
Wese mama wonena.
Eh, a uko neni ukalongika. To ma bag ma, ma bag mar nini? Ma lewni. Mm. To ke mama wone wuok dala ka. Eh. To ngara chi mama u. Amba kia.
Ibi ke gimara ji mamau. Ka mamau ya mamau dira timore nade? Mamau ya atim nang'o ya mine moko. Kosa ya wacho nang'o dhi kanye? Ma koro gik moko iko na simene ofundo gik moko dhi ni. An ok onyisa. An an aneno mana koro ing'o kodhi. Ineno mana kowuok odhi. Mm. To japiko osebiro, japiko mane wacho ni gidhi biro ome no. Pok obiro? Eh. Yare ochaka chaka fundo to wuok odhi. Eh. To gik moko mane ot bo ka ote koso moko dong. Okawo te. Okawo gi mama mane odin te. Eh. To ke mama uni gi mama uni gi jachien. Macha dhok ochiko mana dhi nyumo dala kada u. Wadonjane ot ka ang'e ne gik moko. Ito kare ng'ama koni ni wuok. Eh, apenje omera. Eh. Henry. Eh. Koro mama owach nang'o? Owuok nang'o? Ma koro ot okaw ng'a moro ma ot ka odhi go nyaka biombo. Aka kia kata, an aneno mana koringo. Hmm. Akia kata odhi luongo japiko.
Mama uni kapok owuok nengo bedi gi mama moro mar oda to wena. Ero odhi bayo kama odhi bayo. To wena nyithinda gi mwanduna. Mano kende gimonego wena. Ok anyal dhi tich, adhi menyo matek machal kamacha, ma an e kambi, adich marach. Sani bech mogo oidho. Mogo kende sani siling' mia ariyo gi piero adi? Gi piero aboro. Gi piero adek. Mama uni, akia ka anyalo konyi. Hmm. Awuoro pesana maseketho. Awuoro pesana maseketho adieri. Yaani mae kaka koro sani ngima dabedo matek kae. Mama uketa seche ma kawuoyo waya kenda kawuotho. Ne, gimutim, lukre u maler, maler kabisa. Un be wach odhi kodu koso wach nang'o weu? Wanakia, ano, ananeno mana kore. Joji, Joji bi ane ka. In sa itimori ni muol to mama wuo osewuok. Ang'o ma itimori ni muol to mama wuok. Ko in sa mama wuok kae nyaka nyathi matis mar nyathi matis kama awuok oweya godo. Adara adara to nyithindo gi nang'o koro. Gin mama wuo walo. Kama wuok ko nonge no wuok, ochok nyithindo dhigo to wena mana vyombo gi gige na gi mondo na mawena to dhi kodu. Gimon sani koro ini da bedo kake tar ichiemo tidenyo tiluok to mana gi sabunda. Ne nyathini. Nyathi atisni koro akera tim nang'o? Gima tim ne kopo ni mama ada wuok kae kech awinjo ni opondo sami ringo opondo ah. owuok odhi manyo kata komanya pikogo ada rite an bende ada rite e chiel moro to kopo obiro inyise ni un uselukuru maler umbudhi pesa no ike kat pesa transport matero ute an onge gima ma achaka wacho gi mama u sani mama u ola asemo mama u sipar madhi abich sani kana wuotha wuotha adhi ka dawu adhi ka kura manyo mama u Sama tini mara en Ugunja, sama tini en Amerika, sama tini en Kikure. En en ya pesa ma en sponsors. Ma wame ma tini nyaka loka. Ana asika go simi seche te. Bamba ahinyo pe, amenyo ni mabamba. Sani ji menyo ne mogo, ji ok menyo ne bamba. Ngima sana oidho mok anyal bedo ni amenyo ne mo- bo- nini, transport. Ni sama tini ago simi, ah, sama tini awuotho adhi manyo mm, weche manono. Dhok ochiko. Mano gima ne kata un pare seche moko lango lu bang' mama uno modhi. Mano gima nyaka ung'e. An onge nyathi nyathi abo keto ni baro wiya. Kama oda machalo kama ni un be obeda beda odini kendo mwana mwana obeda beda odini kadieri. To obeda odini to uda chako chiemo taluoko uta timo ng'a moro gadhi ma ti tich matek e jeng. Mwana chaka duogi kae kambi ka ol. Nikelo pod un bere duogo